Awe un biaha mas nos tin Marilsa di Celebrations huntu ku nos. E ta bai konta nos awe di algu masha interesante, un evento ku promé mi no a yega eskucha di dje, The Bro Code, Male Rules for Wedding. Marilsa splika nos, e ta zona interesante denton mi mes ke sa mas di esaki. Sigur, sigur ku si. Bonochi un biaha mas. Ta asina cu e ta bay ta un evento special pa hende hombernan. Den pasado nos tin yega organisa hopi evento pa hende muhe. Anto e hende hombernan tin hora ke bin mey, pero nos bisa nan no, esaki ta echt un topic pa hende muhe. Pues ta pesey den e geval y nos a organisa awor aki algo pa e hende hombernan. Anto. Damanan, caballeronan, scucha bon. Exactamente. E ta mas bien pa e hende hombernan cu ta bay casa, nan groomsmen, nan padrino. Dus tur nan tata, dus tur loke, tur hendenan ku tin di aber ku e bridal party, ku kasamentu, ta wèlkòm. Nos ta bai tin diferente leveransiers, vendors-nan ku ta bin duna presentashonnan ku topikonan ku ta interesante pa hende hòmbernan. Naturalmente nos ta bin papia di flor, dekòr, pasobra esei nan ta, eksaktamente, nan ta bai. Dus netamente p'esei dus Avila Beach Hotel ku Celebrations a join forces huntu pa nos trese e evento aki. Nos ta bai tin por ehempel The Wine Factory cu ta bai duna informacion over di biña, nan ta bai tin tasting tambe, nos ta bai tin clinic bai Peña, so naturalmente ene homber su cara mes ta good verzorg pa riba dia di su casamento, dus nan lo duna dje informacion over djesenan tambe, nos tin Theo Meijer Photography, e ta bin duna bo tur e tips and tricks nan ki bo tin cu tene cuenta cune, pasobra tin bia ora di photo shoot ende muhenan toch ta haña un tiki mas atencion cu ende hombernan, entonces ora e lo bai splica tur esenan tambe dicon. Nos ta bay tin tambe transport, dus bo ta bay tin di VIP on the road crew ta bin cu nan autonan pa hende hombernan ti idea, so mayoria bia hende hombernan ta esnan cu ta take care di auto, nan ta take care di DJ, anto p'esey nos tin the DJ spin master cu ta Lennon, e tambe ta bin duna informacion di tur e locualnan cu bo tin cu tene cuenta cune. Ora ku bo ta trahando bo draaiboek, preparando e kansionnan, pasobra ta un kansion bo mester, ta diferente kansion bo mester for di meinta òf mèrdia ora bo kuminsá den seremonia di kranchi tambe te ku e anochi na final. Nos ta bai tin. Tene kuenta ku tur kos, Maria Elsa? Mayoria kos. Naturalmente e ta un atardi hopi ameno, e ta bai ta den un ambiente hopi dushi, anto nos ta bai tin tasting di kuminda, nos ta bai tin bolo di Caribbean sweets. Anto ri di mes nos tambe ta bai tei pa duna informashon over di ki bo tin ku tene kuenta kuné. Anto naturalmente hende hòmber gusta di tin nan bachelorette parties. Pasobra nos tin Blue Sky Seger Lounge ku ta bin duna informashon over di nan packages nan. Oh, Maresa, bo ta haña tin mia tòg wei. E hende hòmber ta sinti ki bo sa. Nan no ta worry masha, nan ta laga e kos koon. Den mande e nemu eh. Sí, nan no ta hek hasi, bo sa un drukte pa nan, e kos ta koon. Kiko lo bo bisa un hende hòmber den e kaso aki? Dikon ta importante pa e bini tòg na e evento aki? Pasobra e hende hòmbernan ta mira mas bien e kasamentu algu pa e hende muhernan tin ku hopi biaha. Mi bisa, ai no a dushi yu, a bo regle nunba. Ai no, no worry, mi ta oké. Pero ta hopi importante pa nan tambe tin un input. E ta importante pa huntu bosnan hasi e preparashonnan. Nos ta con cu bay bin boso ta bay forma un famia anto rey forchi awor bo mester cuminsa eindig loke preparacionnan samen dus hunto. Anto teniendo tur e cosnan cu Maria Elsa menciona berdad esenan ta cosnan cu e hende homber ta interesa den vooral e parti di e auto mi di kere nan lo haya interesante pas aki cu tur ta e opcionnan cu asina. Purba di scoe leveranciers nos ta pendiente cu algun mas ainda pero e ta bay tuma lugar dia nuebe di september.